na good people una well done we thank baba god may baba god allow us see another day like this today i wan thank una o wan una make lis ten to the previous episode another episode don still drop today so wetin we go dey talk about na the security situation. One of the things when we go to talk about and the security for Benin City. This one as is situation in this episode eh, we go see and take advice people people when be say they enter public bus as we dey enter you go dey dey careful people when they go party they go dey change money people when they go club they go dey change money make una dey dey careful but this time i go really dey talk about the ones wey dey go party go dey change money abeg make una dey dey careful o make una dey dey watchful and I want make for the comment section make una fit drop una advice for them one the one wey I go dey talk about na this public motor so make we dey enter as we dey enter dey try dey dey observant o e good the tori wey I hear wey sup for Benin na one bus No, the bus dey from Ugbowo, dey go Tesla main road. So na as the bus dey go, e just dey waka dey go, e come see one man, the man come stop am, as the man stop am, na the man enter, the man say dey go Tesla main road. So he tell the man amount, the man enter, he enter o. So as the driver dey go, the driver come change mouth, come tell am say ah oga, me no go fit go Tesla main road again o, I wan I wan face my eye, go ring road na ring road me wan go to now i no dey go texami road again na the man say ah okay no wahala you go stop me for texami road junction na dey agree o as e agree e reach the junction e stop the man as e stop the man my tori people na e dey go to do of na me e really know benin well well as e stop am the man pay am him money e dey go as e dey go if you know far junction you go know say police checkpoint dey sabi dey there na the police stop dem o as police stop the driver you know as our police dey do that day dem dey stop am search dem come talk say make the boy come down the boys wey dey the motor come down dem come search dem as dem search dem na him one of the police eye go one bag for inside the motor as e see the bag na him say make dem search that bag as dem search am na him dem see money inside the bag five hundred thousand dem come ask who get money People wey dey the motor say no be dem. Na im driver say ah, na one man wey come down just now for Texas main road oh, na im forget motor, na im forget the money. Na im police carry detain the motor, carry the motor, carry the driver go station and the money. Dem come detain the motor for some time oh, the driver come fit see bail the motor. So na tori people come hear the matter, dem come go meet police, come say ah, oga police dem oh, how far our money? Why police say dem no go give out that money? Say because they won't know who get the money. Make the man bring evidence of where for go collect the money because they feel be say na kidnap money make dem take pay ransom. So he may bring evidence. They don't open our own. May bring evidence. Say if not, if you no bring evidence, they no go release that money. Na na tori people today wetin be una opinion the police wrong or the police right if me wan judge this matter i go say ah na good thing police do for there o because with the kidnapping rate wey dey this our country so na good thing. If really that man wey get the money if na withdraw him go withdraw the money you go get evidence bank go send you alert email alert dey dey sms alert dey dey you go fit bring evidence who you go collect the money from e go still be if na cash you go collect e go bring evidence of how you take collect the money so evidence must dey money no dey fall from up that one na another thing oo make I say

dem come change money as dem reach the party now na the normal na you go enter before then people say dem see two guys for the entrance of the party ground normal dem dress dem wear mufti carry gun normal everybody feel say na police na this matter we dey talk say this matter dey make us dey talk say di police no dey wear mufti as di pipo dey there dey wear mufti carry go everybody feel say dem be police officers dem no know say dem no be police oh na robbery dem come do as di women dey come enter di place na im dem bellob dem carry their money na im dem run go inside di hall say make una come oh dem don rob us but before dem come come out di pipo don comot my tori pipo na wetin I dey see today wetin I dey hear so make everybody dey dey careful everybody dey dey watchful una make you dey change money make una try another method make una go dey use take dey carry una money enter the venue baba people na full outside oo people dey take advantage of say ah economy bad economy bad food no dey money no dey take dey do bad thing oo so my tori people this one na another tori wey I bring come for una today oo the tori na make everybody dey careful make everybody dey watchful make everybody dey observant Even if e no mean say na say you go be money changer, e no mean say when you dey enter bus, for your place of work, for your place of business, when you for dey see your daily 2k, when you for dey see your daily chop chop, dey watchful, dey observant, dey careful. This one I say make I come tell you, tell una today o, na tori people una do o.